Dagban ŋɔ kundib bemi ni bia ŋɔ nuu ni, ka yeli ni o nolini n-zaŋ ti o ma ka o ma deei li zaŋ kpari. A ni ti yeli bia maa noli di ku yɛn gbaag o la kap. A ti ku a suhina ku yiɣisi ka a na diɛm yeli o noli ʒiya a ni nya di ku yɛn gbaag o la ninpɔbbi ni neebu. Tizo gba Dagban li pundi chihirimi ni bia ŋɔ nimni o nolini ka tuhi li na nyini ma maa ka a deei li zaŋ li kpari, laa bi viɛla. Di zuɣu a yi niŋ li, nyin zuɣu ka chɛ li. Di bemi. N yɛrimi. Dagbaŋ daa bi kpuɣiri paɣa, ka o daliri nyɛla, M bɔri ni n zaŋ paɣa kuna nti goli paɣa ka wum nyaɣisim, di zuɣu ka n kpuɣir o. Dagbaŋ paɣa daa bi kuni doo, ka o daliri nyɛmi, M bɔri ni n kuli doo ka doo maa ti goli ma ka n wum nyaɣisim, di zuɣu ka n kuni doo maa. Bɛ daa tɛhirila biɛɣuni zuɣu ni Naawuni yu ka nyɛvili beni. Dabisili kanna, m ma ŋun ku yɛra ŋɔ, ka n ku lan tooi di n yaa puuni. Hal ka di pa ʒim gba, di yi pa so n-gbaai ma ka n yiɣisi ʒini, n ku tooi yiɣisi ʒini n-toli, ka di pa lan biɛrimi. Yaa maa naam ma, kaman di daa nyɛ bia ka di ʒiya dii pab gbaai mam yiɣisi ka taɣi taɣima gbuba, n ku tooi yiɣisi ʒini n-doli. Dabisili ka na laa biɛhigu maa nyɛvili beni laa lee n-gari na. Dinzuɣu o kurila paɣa ni o dɔɣi bia laa yisa ti paai o, ka bia maa gba sɔŋ ni o laa hal nti paai saha shɛli o nyɛvili ni yɛn naai. Dinzuɣu ka boligu nyaɣisim do n-daa tahili ka bɛ kpuɣiri paɣa. Dinzuɣu ti Dagbanli puuni, paɣa laɣim bi malila saha. Dindali ni ka di nya bia ka yi bɔra, Daansi ni buɣim yi ti kpi, din tam basim sa a ni bi daa paɣi. Ti na ku be di yɛtɔɣa ni. Ti ni ninkura yɛli ti, wuntaŋ ni paɣa laŋbu di bi chihira, to amaa di yi lee niŋ ka di nyɛ bia ka a bɔra, barina din be di puuni m-bɔŋɔ. Ban be ya ni a cheli niŋbu, ban lee yɛla la barina din be di puuni, a yuli ka lala barinima a ka di ka taali ti a, m ba pili a ni tooi tɔɣi a tuma. Di niŋ ka a laɣim paɣa wuntaŋ ni, ka di niŋ ka a tari ka o kpuɣi puli n-dɔɣi bia, lala bia o ti yiɣisi na, Dagbam bi yɛli ya ni ka o ka o ninni, o be ni ti sɔri vi, kaman a yi ka o niŋbu shɛɣu ka yuli kaman yi ni niŋ o di ma o a ba di din be di be gala vi beni, to ŋun be m-mi li. Bɛ ni boli shɛɣu vila, vi ti be m-be ŋun ninni. Lala n-nyɛ li, di niŋ ka a mini paɣa laɣim na ka shɛba be sambani ni bee dundɔŋ ni bee guli nyaaŋa n-yɛra, ka a mini o ni laɣim ni maa ka a wumdi yɛtɔɣ shɛli bɛ ni yɛri maa, ka paɣa gba wumdi yɛtɔɣ shɛli bɛ ni yɛri maa, ka di niŋ ka tariga lahi laɣim ba maa puuni ka paɣa maa yi kpuɣi puli. Di zooya pam ka lala bia maa, ka o ti nyɛla ŋun yɛn ŋari daŋ, ka ŋari simli Turo, o yɛn baɣa nim wum ni chɛ ti yɛra, Zuŋɔ a bi nya din yoli biɛhigu ni shɛm, a bi nya muna a fi chinti ŋmarili maa, a bi nya ka di zooi biɛhigu ni. Dinzuɣu bia ŋun dɔɣi bi daa faani piɛgirila luɣ shɛli polo so shɛli yini doli boo. Dinzuɣu so daa ti bɔhi ma li, ka n suhiri a bia bahi o zuɣu. N daa bela life, ka so bɔhi ma, Ka a mini paɣa yɛn laɣim ka a muɣi o tooni? Dagbanli puuni, wula n-lee nyɛri fukumsi? Barina be di ni bee barina ka di puuni? Yɛlimaŋli. ka so yiɣisi bahi laa ti mabia maa zuɣu. N daa yuli ka di ŋmanila kamani o bɔhimi o fili mam maa yuli shɛm m-bala. Tɔro n yi ni nya ninkurugu do n zuɣu ni, ka a di kana ti bɔhima ŋ-ŋu a baŋa mini jɛnjɔɣu naa n-laɣi tab dundoli ni. Di sibisi din hankali lan kan mi ni ka binshɛɣu kam zaa sa a ni nyari foon ni bee TV zuɣu ka di zaa sa nyɛ yɛlimaŋli. M bi yɛla ni a ni chaŋ ti yuuni bulifuli maa ka yɛlimaŋli nyɛ li. Tɔɣimari lee sibisi ni a mi ŋun niŋ li maa, o bi niŋ li bɔri bia, o niŋmi bɔri liɣiri. o yɛn niŋmi ni o zaŋ kuhi ti so, ka deei liɣiri, ka a mi niŋdi maa ni a bɔbi ni a dɔɣi bia, ka bia maa a sa ti ka yaa ka o gbuba, m ba pira, wula ka di, wula ka a mi ni o yɛn nyɛ yim? Hal a ŋun niŋ li ka a kɔpi la o ni niŋdi binshɛɣu ka yi ni nya ni so n-niŋdi baŋsim shɛli ka yi nya ni tiɣila a baŋsim maa ka yi gba bɔhim li, ni a gba mini paɣa yi ti yɛn laɣim ka a niŋ li, bee a mini doo yi ti yɛn laɣim ka a niŋ li, o yi bɔri bia o ni niŋdi shɛli maa ka lahi ka o yɛn niŋdi li, o ni taɣi li. N di tali ni a bɔhim a ni ya di zuɣuri simsi ni a mi m mini paɣa yi laɣinda ka di nyɛla bia ka ti bɔra, zalisi bela di puuni. M mini paɣa laɣindimi ka di pa bia ka ti bɔra ka di gba be di kɔŋko. Di zuɣu a yi ti laɣindi paɣa ka di nyɛla bia ka a bɔra, binyɛr shɛŋa beni bapala nyin pii bahi ka chɛ a bee n-kpi, paɣa bee n-kpi, amaa yin bɔri bi so maa zuɣu o suhi biɛɣu zuɣu ka yɛn pii bahi ka chɛ ma. Ti ba zuɣu m-ba pirinima ni nyɛ doo shee doli dahin shɛli ka di ka a ti tuɣi li yɛra saha shɛli kam ban wula miliɔn gari maa ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.